Нина апа, сезнең Гөсләгезнең тарихын сөйләп китегез әле. Гөсләгезнең тарихы болай булды. Мин кечкенәдән бирле, бик кечкенәдән бирле сорап йөргәч, Гөслә алыгыз, алыгыз дип. Алар э, минем 40 елның Язында әни Верхний Миргә менеп китте, ярар, менеп төшим инде, алып төшим дип. Анда Верхний Мирдә безнең авылдан күчкән пүчинкә инде ул Верхний Мир. Архипов Владимир дигән бер абый ясыйдыр өйгә силә. Шуннан әни алып төште. Ул Гөсләрнең бәясе 35 сум иде ул вакытта. 35 сум. Шуннан әни алып төште дә, хәзер бездә ул вакытта әнинең сеңлесе яшидер ия. Аксинья апа. Укчы тетя инде ул безнеңчә. Шул Аксинья апа Көйләп бирә дә, ул унигелә бер егесле. Көйләп бирә дә, мин ярты елда өйрәнеп җиттем егесләгә. Ярты елда. Аннан соң Гөслә нидә? Хәзер әйтәм, 41 нче елны Ишмуратов дигән

Минем двоюродный апам, Таня апам уйныйдыр өйдә гөсләне. Аннан соң менә бу әнинең икенче сеңлесе Лиза исемле, ул да уйныйдыр өйдә. Дорга, минем әни Доргадан, Дорга авылыннан, Чупья районы. Анда Гөсләчеләр, күрәсең, күп булгандыр. Менә бу Лиза апа да, Аксинья апа да, алар дорга ныклар ич инде. Менә шулай иттереп, дорга да күп булган. Мин хәтерлим әле, анда бер абзый, мин әле гөсләми гуй ул вакытта, җырлап утырганнарын хәтерлим, бер бабай җырлый, Паеш павые, Палые, паеш палые дигән бер әби гөсләве нидер ия. Шуннан аның чиен мин уйный башлагач гөсләдә, әнигә уйнап күрсәттем, менә бу көйне җырлыйдыр инде теге бабай дип. Менә бу фотосурәтне күрсәттегез инде сез, күрәсез микән? Әйе, әйе. Менә бу фотосурәтнең дә тарихын сөйләгез әле, менә кайда булды бу? Бу Казанда, Казанда 43 нче елның җәй көнендә барып, менә хәзер Тинчурин театры, шул вакытта Камал театры шунда иде. Менә шунда уйнадык бездә. Минем бездә теге

Бер үзем уйнадым. Казанга барган вакытта Симетбаш дигән авылга кереп концерт куйдык әле. Симетбаш.
Аннан Бу кызлар белән. Ем Этим же коллектив. Ем бергә.
Хәдичә апа сүз остасы иде. Ул төрле ниләр сөйләп шунда, шигырьләр сөйләп, Мишәр, Мишәр апай да ул бик матур итеп сөйлидер. Менә шулай итеп, ә миңа күрнәклек мае сыек зәңгәр ромашкалар төшкән бик матур ни бирделәр, күрнәклек бирделәр. Шуннан Кайткач, бездә эвакуированный эстонецлар яшиләр ие. Шуның Ольга дигән апа миңа бик матур итеп күлмәк текте. Гөслә үзегезнең тормышыгызда нинди урынны яулап алды? Гөслә, менә без һаман Бик озак чит җирдә яшәдек. Шул чит җирдә яшәгәндә ул минем күңелемне җылыта торган. Бер уйныйм да, җырлыйм да, сагын, сагынган вакытта бик булышты ул миңа. Читтә яшәгәндә. Менә хәзер инде Раят дембилизоваться иткәч, Казанга кайтасы килде, музыканы бик яратам. Җыр, җыр, баяннарны, баянны үлеп яратам, шул хәтле. И, хәзер менә э, телевизордан күрсәтәләр, телевизор карыйм, и болай Казанда инде музыканы ишетеп була инде. Теләгәнчә. И шуның белән бик тотладым инде соңгы вакытта бетләрен. Ә читтә яшәгәндә бер күңел юаткычы булды ул миңа. Бик кечкенәдән җырларны, музыканы яраткач, ташламадым мин аны.
Бик зур урынны яулап алган инде. Әйе, әйе. Баштан таныш күрмәгәнне күрмәгәндә ничектер баштан нидер коллективта уйнаган дип уйлаган идем. Ә сез оказывается үзегез шулай йөрисез икән. Әйе, әйе. Андый кешеләрне бик сирәк очратасың бу дөньяда. Шулай инде.
Ну, безнең авылда элек бик күп егыз эшләр. Менә бу Архиповлар, алар дүрт брат ие. Дүрт брат. Өчесегез дә ясыйдыр, әйе. Менә шушы Владый абый, аннары соң Сарапи абый, Сарапион. И Әсән абый. Тимерче Әсән дип йөртәләр инде. Әсән абый. Өчесе дә ясыйлар, әйе, безгә. Шуның белән алар обеспечить иткәннәрдер инде бөтен авыл кызларын безгә белән. Хәзер менә Бер кеше дә юк инде гөсләче. Гөслә үлеп ясый торган. Хәзерге вакытта гөсләчеләр бик сирәк күренеш. Ансамбльләрдә дә бик сирәк кенә уйныйлар. Менә бер мәнчектә дә кайбер музыкантлар гына уйный гөсләдә. Әйе, әйе. Менә бер көнне консерваториядә булып узган иде концерт. Анда килгән иде Балтач районыннан Асадуллиннар гаиләсе. Әйе. Шуларның әниләре Асадуллина инде. Ул консерваториядә укыган булган. Әйе. Макаров дигән галимнең классында һәм шул вакытта гөсләдә уйнарга өйрәнгән. Менә үзенең гаиләсе белән ансамбль төзегән. Үзенең кечкенә балаларын гөсләдә уйнарга өйрәтә хәзерге вакытта. Менә алга таба Ансамбль төзергә, зур ансамбль төзергә ниятләре бар икән. Әмма, әмма гөслиләребез юк, ди. Менә хәзерге дөньяда менә шундый проблемага юлыгабыз. Менә Татар, менә ничек уйлыйсыз, Татарстанда гөслегә, гөсләчеләргә киләчәк бар микән?
Уй, белмим, белмим. Тик булмастыр инде ул хәзер. Башка төрле уен кораллары бик күп. Баяннар и башка уен кораллары, белмим, шул сирәк кенә булса шундый теләүчеләр. Әйе. Сирәк булыр. Әмма мондый уникаль дип әйтик инде уен коралын саклап калу мөһим. Кирәк инде, бик кирәк. Бик кирәк. Әнә субаш. Дигән авыл бар, керәшен авылы тоже. Субашта безнең авылдан күчкән Пучинка тоже Новый Мирдан. Әмпис, мотор әмпис дип әйтәләр инде аны. Теге ул нигә шаганрак Чехова Анфиса бар ич. Чехова Анфиса. Ул Субашка кияүгә чыкты. Николай исемле ире. Әнә бик торры матур уйный Дөрия. Белмим исәндәме ул, ул карт инде. Егерме сигезенче ел булса кирәк. Менә үзегезнең бу Көследә уйнавыгызны профессиональ уровеньга күтәрәсегез килмәдеме, укыйсыгыз килмәдеме алга таба?
Аңа кая укыйсың, ул нидән, үзешчән инде бу. Үз, үзеңнән генә өйрәнеп. Аны Гөсәне ул вакытта укытырга

Бер кызы, бер улы. И Әлфиянең дә бер кызы, бер улы. И вот алар, алар да барысы да инде семьялы. Әлфия Зәмзәлиянең кызының ике кызы, малаеның бер малае. Ә Әлфиянең кызының ике кызы, Малайның бер малае. Икесе берсе калганда бик мин әйтәм, үзебезнең туганга бирим әле. Ул бик җырларга да ярата, и өйрәнергә интересы булгач, с удовольствием мин аңа бирдем. Үземнең туганыма.
Димәк, сезнең гөсләчеләр традициясен дәвам иттерүчеләр булачак әле. Булачак, булачак.
Алайса. Әле аның энее, внучкасы. Бик җырлый бик матур итеп матур җырлый и өйрәнергә желаниесе бар шикелле шулай булгач гөсләне тотып ата торган җиргә бирмәдем инде.